און איך דענק יעדע דאנערשטאג נאכט האט מען נאכאמאל נאכאמאל תשובה געטון, שוין מען גייט זיך טאקע איבערבעט, מען שרייט אזוי פון הארץ נאכאמאל און נאכאמאל אז מען דארף אכטונג געבן אויף די כבוד פון א פרוי, די רבי זאגט מי אישי שכלו קטן ביותר צריך כבוד ביותר, ווער ס'האט ווייניג פארשטאנד, ווייניג שכל דארף מען מער געבן גערעכט כבוד, זאגט דער רבי למשל פרויען נשים. רבי שמעון בן יוחאי זאגט נשים דעתן קלון, נישט אזא שטארקע זיך צו קענען האלטן, נו, איז געבט מיר גערעכט, אויף דעם קליינעם תורה, די קליינע תורה פון ליקוטי מוהר ן האט מוהרא ש אוועקגעשטעלט ספרים און ספרים און קונטרסים און בריוון, אז מיט א פרוי גייט מען נישט אין וויכוחים, מיט דער ווייב גייט מען נישט אין וויכוחים, נישט דא אזא זאך טענה'ן, נישט דא אזא זאך טענה'ן, מען קען זאגן וואס מען וויל, טענה'ן איז א שאד.

מאך זיך חוזק פון זיך אליינס, איך האב א וועג ארויס, איך האב א וועג וויאזוי אהיימצוגיין, איך האב א וועג די שבת וויאזוי די שבת גייט מיך זיין א פרייליכע שבת. מ'האט נישט גערעדט נעכטן, מ'האט זיך צוקריגט נעכטן, כ'גיי זיך איבער בעטן, כ'גיי בעטן, זיי מיך מוחל, זיי מיך מוחל.

די גרעסטע כבוד, און דארפסט בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל ליב האבן מיין ווייב, און איך זאל זען גוטס אין איר, און איך זאל נישט זיין געמאכט, ווען א מענטש זאל נאר אביסל אריינטראכטן די חסד וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט אים אז ער איז חתונה געהאט, ס'איז דאך אזא מין חסד, איך ווייס דו טראכסט ביי דיך, איך ווייס נישט, איך וואלט דיר. איך וואלט ווען געקענט באקומען בעסערס. טראכט א מינוט וויאזוי האב איך אויסגעקוקט אלס בחור איך בין געווען אליינס איך האב געמיינט איך גיי נישט חתונה האבן און איך האב געמיינט אז איך בין דער פארפאלענער און די אייבערשטן האט מיר געהאלפן און ס'בויט זיך שוין א שיינע שטוב און ס'בויט זיך א נעסט איך קען נישט יעצט אוועקלויפן איך קען נישט איבערלאזן איך קען זיך נישט דארף טון אלעס אין די וועלט וואס זאל נאר זיין אלעס אין די וועלט אלעס צו האלטן א שטוב אלעס מיינט אלעס.

אבי ס'זאל זיין שלום, ווייל אויב ס'דא מאן און ווייב וואס איז דא שלום איז די שכינה רוהט דארט, און אז די שכינה רוהט אין שטוב איז דא אלע ברכות אין שטוב, און אז ס'איז נישט דא קיין שלום איז גארנישט דא, גארנישט דא, קענסט האבן געלט ביזן הימל, און דו קענסט האבן אלע סארטן הנאות מיט מיט מיט שוואוילטאגן, ס'איז גארנישט דא, ס'איז גארנישט ווערד, דער מענטש איז אליינס, א מענטש איז נישט קיין נישט קיין ברכה דיגע מענטש, נישט קיין. שמחה'דיגע מענטש איז נישט קיין גוטע מענטש, נישט קיין טוב, נישט קיין שמחה, נישט קיין ברכה, נישט קיין שמירה, נישט גארנישט. וועגן דעם פארלייגט זיך דער יצר הרע אויף דעם, ווי ער קען נאר מאכן עפעס א קריגעריי, געט ער געט א שריי, געט ער איך האלט נישט גרייט, איך האלט נישט גרייט, איך האב דיר געבעטן זאלסט קויפן דאס, וואס האסטו פארגעסן צו קויפן? פארגעסן צו קויפן איז וואס? א שבת'דיגע סעודה איז געוואנדן אין א עסן, א שבת'דיגע סעודה ווערט אויס אז די טשולענט איז נישט געלונגען, א שבת'דיגע סעודה איז געוואנדן איז וועדליג דאס עסן. איז דא עסן איז דא פיינע עסן אז נישט וועל איך האבן דעם טעם'ס דעם טעם'ס פלייש און דעם טעם'ס ביר און דעם טעם'ס מעד און דער טעם איז געווען פרייליך, מיין ווייב ברענג מיר פלייש, געברענגט ברויט, הארטע ברויט, מיין ווייב ברענג מיר פיש, הארטע ברויט, מיין ווייב ברענג מיר וויין, וואסער, מיין ווייב ברענג מיר מעד, גוטע סאודא, גוטע דזשוס, וואסער, אה, ער געווען מלא שמחה, ער האט זיך געשפירט אין דעם אלע טעמים, ווייל ער געווען פרייליך, און ער געלויבט דאס גערעכט, ער האט געלויבט דעם אייבערשטן וואס ער האט יא, און ער האט געקוקט אויף זיך, ער האט נישט געקוקט וואס יענער האט מער, א נארישקייט צו קוקן אויף א צווייטן, און בפרט צווישן חברים איז דא אזא רייץ, ער האט עס, ער האט די, ער האט די. וויאזוי הייסט עס די לייוו רום? וויאזוי הייסט עס יאסי? ער האט די די זאג מיר זיין ווארט. לייוו דרים? דרים לייוו? איך העלפטס מיך, איך וויל נישט מאכן קיין חוזק. ביידע? אמעריקען דרים? ער האט עס געמאכט. א ווייב, א קאר, א הויז, א ביזנעס, געלט, ער האט עס! און עס דיך אויף! עס דיך אויף! וועסט ער האט עס, דו ווייסט וואס גייט אריבער אויף אים? דו ווייסט וואס ער האט? מען זעט א מענטש אינדרויסן, ער קומט ער גייט, ער זעט אויס ווי איך ווייס נישט וואס, באלד וועסטו געוואר ווערן, ער טאר נעבן רעדן מיט אדער פארציילן אז ער זוכט א וועג וויאזוי ער קען זיך נעמען דאס לעבן. וואס קוקסטו אויף יענעם? קוק נישט אויף א צווייטן, דאנק דעם אייבערשטן וואס דו האסט. איז שוין מיר אריינגעפאלן דא אין א גאנצע שמועס דא פון פון פון פון די רשע וואס מען זעט ווי דער אייבערשטער וואוינט, דו גייסט און דו דו זאגסט איך וויל בלייבן א קנעכט, איך בלייב דא א ארבעטער פאר דעם בעל בית א גאנץ לעבן, קום הער לאמיר דיך בארן די אויער, דו האסט נישט געהערט אז ס'איז דא א באשעפער? דו האסט נישט געהערט אז א איד האט א באשעפער, א איד האט א האר, דו נעמסט אויף דיר נאך א האר? דא דארף מען גוט חזר'ן, איך בין א קנעכט דעם אייבערשטן, איך קום דא ארבעטן, אבער אויב דער מענעדזשער האט א לויזע מויל, פאלג וואס איך זאג, האב נישט מורא, האב נישט מורא, דו וועסט שיין מצליח זיין אין לעבן, האב נישט מורא וועסט פארלירן דיין פאזישן, אויב דער מענעדזשער, דיין אויבער האר האט א לויזע מויל, העסטו אים זאגן שיינערהייט אנטשולדיגט, איך וויל נישט זאלסט רעדן צו מיר שמוציג. ס'יכול להיות ער איז א א נארישער מענטש און ער האט ער איך ווייס נישט ער האט נקמה נעמען אין דיר, ס'גארנישט, האב נישט מורא, דו האסט נישט דערלייגט פון זיין יראת שמים'דיג האסטו נישט דערלייגן. און איך זאג דיר אז ער וועט דיר נאך נאך מער כבוד געבן. חוץ אז ער איז ממש א. ער איז דאך אויכעט אריינגעדרייט געווארן אין דעם, ער קומט אויכעט פון חדר, מ'האט אויך געלעקט מיט אים די האניג איבער די דריי יאר און מ'האט אים, און און ער איז געווען א ריינער, האט דאך אויכעט א ריינע נשמה. ער איז אויכעט אנגעקומען אין אפיס און מ'האט געזאגט, נע, דאס איז די שפראך, טו אויס די שיבי קטנה אויערן, טו אויס דיין דיין דיין די אויערן שיצעס מיט די מיט די מיט די זאכן פון שיבי קטנה. וועלקאם טו לייוו, גוטן טאג, אזוי רעדט מען, און אזוי, און דאס וואטשט מען, און דא גייט מען, און מען קומט צוזאמען, און דו ווילסט נישט, איז ער אויך אזוי אריינגעדרייט געווארן, זאג אינגערמאן, מיט די גאנצע רעספעקט, רעד זויבער, רעד צו מיר זויבער, האב נישט מורא, האב נישט מורא פון קיין חבר, האב נישט מורא, א טאטע, א שווער, א טאטע קען מען נישט זאגן אסאך אידישקייט, א טאטע זאגט מען נישט. טאטע איז נישט דא גארנישט, א טאטע מיט א שווער וועלן זיך בייסן די ליפן, נישט דא אזא זאך, ס'געט א יא און נישט, מ'מעג יא מ'מעג נישט, חוץ אז די טאטע פרעגט, די טאטע פרעגט מ'מוז זאגן אז איך מיין אז שטייט אזוי, איך מיין אז שטייט אזוי, נישט דא זאגן, נישט דא קיין וויכוחים מיט קיין טאטע, נישט דא קיין וויכוחים, מ'רשט דאס אויסגעלערנט אין יבנאל, מ'רשט דאך גענומען מענטשן פון פון שאול תחתית. מענטשן וואס האבן געגעסן חמץ אין פסח, מענטשן וואס האבן געגעסן יום כיפורים, מענטשן וואס האבן געגעסן די עבירות צוטרייפן זיך, געמאכט פאר גרויסע צדיקים, איז נאכדעם געווארן אזא אזא קאנפליקט, אפהאקן מיט די עלטערן, נישט אפהאקן מיט די עלטערן, מרשה'ס דרך איז געווען נישט דא אזאך ווי אפהאקן מיט עלטערן, נישט דא אזא זאך אפהאקן מיט עלטערן, נישט דא אזא זאך אפהאקן מיט עלטערן, נאר וואס דען, דו גייסט אהין, איז מען געבט נבילות וטריפות, זיצן ביים טיש און טרינקען וואסער, זיצן ביים טיש און טרינקען. זאלסט טרינקען וואסער. למשל די עסט נארוואילישע טרייפות, די נישט ערליכע, און ער גייט אויף א דייעט. איז ער וועלקאם אין די משפחה? יא. אדער איז ער א וועדזשעטעריען, ער עסט אויך. איך קום נישט טענה'ן מען טאר יא, מען טאר נישט, מען מעג יא, מען מעג נישט. נו, דו זיצט ביי דיין טאטע, מאך מיר צו די מויל, און ווער רעדט נאך אז אונז האמיר ערליכע עלטערן, און די אייבישטער האט געהאלפן אונז זעמיר געבוירן געווארן, און אליינס נאר דאנקען דעם אייבישטער, רוב זאכן גייט דאך שוין אזוי. רוב זאכן איז מצוות אנשים מלומדות, איז דארף נישט גיין זיך מוסר נפש זיין, ס'איז צוגעוואוינט היטן שבת, מילכיג, פליישיג, כשר'ס, מ'דארף נישט יעצט גיין אנהייבן אויסלערנען א, גיי לערן מיט א גוי ברטנורא, גיי הייבן יעצט אן זאגן וואס יא און וואס נישט, מ'קומט צו א טאטע, א טאטע רעדט ביים טיש, דארף מען זיצן בדרך ארץ. זיצט מען דערעכער, מען שמועסט נישט מיט קיין ברודערס, מען שמועסט נישט מיט קיין געשוויסטער, א שווער רעדט, זיצט מען מיט דערעכערערס. שוין דא, אלעס בין איך אריינגעפארן דא אין נאך א שמועס פאר מען האלט מיך פאר שקלים, דארף איך רעדן פון שקלים? און דאס איז שקלים? דאס איז שקלים? דער אייבערשטער זאגט פאר אידישע קינדער זיי ברענגען א מחצית השקל, מוהראש פלעגט רעדן פון דעם נאכאמאל און נאכאמאל, פארוואס א מחצית השקל? פארוואס נישט א גאנצע שקל? און מען ווייזט פאר א מענטש דו מוזט דאך אויסקומען מיט נאך א איד,